Sou, ech denken, mir sollten ufänken. Op der Invitatioun stoung, ech géif elo eng Allocution maachen. Ech kann Iech verspriechen, dass ech eng Introductioun maachen.

Historeschen Iwwerbléck iwwer d'CGT, hiert Wierken an och hir Bedeitung an eiser Gesellschaft hei zu Lëtzebuerg. Ech hu gesot, ech hale mech kuerz. Ech sinn, fir d'éischt emol, ganz frou esou vill Leit haut den Owend ze gesinn. Ech kann net jiddweree begréissen. Ech kéint elo soen, de Dammen Deputéierte gesinn ech Keng, Hären, Här Deputéierten, een mindestens. Ministeren, Aarbechtsminister, Minister vun der Sécurité sociale, den ex-éischte Bierger vum Land gesinn ech och, Madame Back Nora Back, President vun der CSL, dann natierlech eis Kolleegen aus der Féierung vum Landesverband, ech gesinn nach dann de President der LSAP, jo, an dann, wéi gesot, d'Deputéierten. Ech kéint esou weiderfueren, mee besonnesch da wieren de Georges als President vum Landesverband an natierlech déi gesamt Féierung vum Landesverband an dann virun allem och eis Kolleegen aus dem Kolleegen a Kolleeginnen aus dem OGBL. An dann virun allem och verdéngte Leit, déi an dem Wierk vun hirem Gewerkschaftsliewe fir déi eng oder fir déi aner Organisatioun natierlech héich aktiv waren, mee dann eben och fir d'CGT. Ech mengen, dee leschten haaptamtleche Sekretär, de Roby Meis, de Cons. De Josy, ech mengen, du waars och eng Kéier éischte Vizepresident vun der CGT, hm? Rar Generalsekretär. Wat maachen d'Schnittgo selwer? Och den ehemolege President vum Landsverband, de Guy Greivel, deen ech hei besonnesch och wëll begréissen, an, an, an, an, an Der alleguerten, an ech hunn der elo vill vergiess, villmools Merci, datt Der haut den Owend hei sidd op der honnertjäreger Feier vun der CGT. Eng CGT, déi jo, an do wäert de Frédéric Créon dann nach méi drop agoen, am Ufank vum leschte Joerhonnert entstanen ass, besser gesot den 21 September 2019, an dat am no engem Virfeld, wat eben gemeinsam Gewerkschaftskommissioun geheescht huet, wou deemools de Versuch war, aus der Erkenntnis, datt E Salariat, eng Gewerkschaftsbeweegung brauch, déi zesummenhält, déi vereent ass. An do war eben de Gedanken, eng allgemeng Daachorganisatioun ze grënne vun alle Gewerkschaften. Dat ënner anerem mat Grënnungsmitglieder vun, ënner anerem och dem Kreesch Pierre, déi do an éischter Linn stoung. Eppes, wat sech bis haut net realiséiert huet. Dat wësse mer alleguerten. A mir wëssen, dass dat och ëmmer erëm zu bestëmmten Zäitperioden déi Gesamtkraaft vun der gewerkschaftlecher Beweegung hei zu Lëtzebuerg geschwächt huet. A mir wëssen eben dofir och dat héich ze schätzen an ze feieren, wa mer un d'CGT denken, wat da schlussendlech d'Daachorganisatioun ginn ass vun de fräie Gewerkschaftsbeweegungen hei zu Lëtzebuerg. An ech nennen, wéi gesot, meng Referenten ginn nach vill méi drop an, mee ech nennen dann eng ganz, ganz al Gewerkschaft, d'FLTL, mat deem wonnerbar franséischen Numm Fédération luxembourgeoise des travailleurs du livre. Dat ass en immens, immens schéinen Numm. Ech mengen 1863 oder 64 ass se gegrënnt ginn. An dono, si war natierlech dann eng vun de. D'Piliere vun der CGT, wéi d'CGT entstanen ass. Dann denkt mer natierlech un de Landesverband, ech mengen 1909 gegrënnt. An dann un den, dat wat mer haut dann als OGBL hunn, virum OGBL den LAV a virdu nach seng Virgängerorganisatiounen ab 1916 mat 1920 de Lëtzebuerger Bierg-, Metall an Industrieaarbechter verbannt, an déi hu sech eben 1919 zesummegeschloss fir sech eng Daachorganisatioun ze ginn, aus der Erkenntnis eraus, datt een éischtens eng fräi Gewerkschaftsbeweegung gebrauch huet, eng Beweegung déi, an do sti mär jo haut, nach ëmmer dozou, an och wa vill Leit eis dat net gleewen an eis ëmmer probéieren op dee Punkt sichen ze goen, mir sinn onofhängeg, mir sinn onofhängeg vun de politesche Parteien an dat war schonn deemools e ganz, ganz wichtege Bestanddeel, Prinzip vun der Saach, déi sech do organiséiert huet, fräi vun Dogmen, fräi vun Doktrinen, mee eben an der selwer Formuléierung vun den Interesse vum Salariat, dass do wou mer eis erëmfannen an Interesse vum Salariat. Dat ass dann d'ganz Geschicht vun der CGT, wou se gewierkt huet an ebe villes bruet huet fir d'Land, sief et an der ganzer Entwécklung vun der Sozialpolitik hei am hei zu Lëtzebuerg an dann, wéi kann ech soen, Aarbechtsrecht an esou weider an esou weider. An da sinn ech bei engem Stéchwuert, op dat ech haut den Owend e bësse méi prezis wëll kuerz agoen, nämlech dass ee an där Erkenntnis, zesummenzewierken och ëmmer erëm d'Erkenntnis war, wéi wichteg dass et ass, Verhandlungs-, gewerkschaftlech Verhandlungsrechter a gewerkschaftlech Verhandlungskapazitéite weiderzebréngen, weiderzebréngen an an ofzesécheren. Dat gëllt an éischter Linn fir d'Wierken, d'CGT an eben och déi eenzel Gewerkschaften, fir E gutt Kollektivvertragsgesetz hei zu Lëtzebuerg, dat geet ëm d'Wierke fir Verhandlungsrechter ze kréien op alle Pläng, wou et noutwendeg ass. An dat huet jo och historesch, an ech maachen elo keen Exkurs méi, dodra gemünnt, duerch d'Kraaft vum Salariat a senger gemengsamer Gewerkschaftsaktioun, agemünnt an de sougenannte Lëtzebuerger Modell, oft genannt als sozialpartnerschaftlechen Modell, deen iwwer 40 Joer Bestand huet, soll ech soen hat, huet, an zu ville Resultater gefouert huet, fanglos Kompromisser, sonner Zweifel, déi oft deem engen oder deem anere vläicht net esou Geschmaacht hu mir op där anerer Säit, déi grondsätzlech awer eng ganz Partie vun Errongenschaften agefouert huet oder a ganz spezielle Situatiounen, Krisesituatiounen, d'Salariat hei zu Lëtzebuerg ofgeséchert huet a senge wesentlechen Interessenslagen. Ech hu vun deem Modell geschwat, well. Wann een drop verweist, wéi wichteg gewerkschaftlich Verhandlungsrechter sinn an all hire Facetten, dann ass et eng Katastroph, Kolleegen a Kolleeginnen, wann, wéi de leschten 18 September, eng UEL, Här President, um Comité permanent du travail et de l'emploi hei zu Lëtzebuerg deklaréiert huet, dass e Patronat keng dräier Verhandlunge méi wëll, wann et hei am Land ëm d'Diskussioun geet, fir en Aarbechtsrecht ze moderniséieren. Kolleegen a Kolleeginnen, dat ass en Ugrëff géint eis gesetzlech verbriefte Verhandlungsrechter. Dat léisst net nëmme ganz déif blécken, mee dat soll eis alleguerten haut den Owend op de Plang bréngen, dass mer elo erëm eng Kéier an esou enger Fro sinn, wou mer all zesumme gemengsam mussen halen, zesummenhalen a wierken an dofir kämpfen, fir eis Verhandlungsrechter. Net nëmmen um Niveau CPTM, mee och, well dass jo an de leschte Deeg vun LISER, Centre de Recherche, erauskomm, dass eigentlech d'Couverture, d'Breet vum Kollektivvertragswiesen hei am Land éischter réckleefeg ass, wéi dass et no vir kënnt. An da wësse mer, dann huet et gelaut. A wat elo passéiert ass, ass net nëmmen e Skandal, do kann een immens schockéiert sinn, mee et huet sech jo scho laang ugekënnegt. An all deene leschte Joren, denke mer dach nëmmen drun, d'Joer 2010, wou d'Patronat eesäiteg de Conseil économique et social, ech sinn Generalsekretärin, déi war domat och déck befaasst déi Zäit, vun engem Patronat boykottéiert ginn ass. An zënterhier, de Conseil économique et social, no deem mer en erëm iergendwou probéiert hunn un d'Rullen ze kréien, net méi op deem Niveau leider fonctionnéiert, wéi dat virdrun de Fall war. Denkt mer och beispillsweis un d'Joer 2014, wou eng nei Regierung deemools gesot huet, hei komm mär maachen e gemengsamen Accord, ech schwätze hei vun Dräierverhandlungen, fir d'Normaliséierung vun Dem Indexsystem. D'Regierung an d'Gewerkschaftssäit waren sech eens, hunn et gemat, mee een net, deen et bis haut refuséiert ze maachen, nämlech d'Patronatssäit. A Joer fir Joer a Veranstaltungen ëmmer erëm seet, wat dat u sech undeit, wann d'Inflatioun erëm e bësse méi unzitt, da wäerten se eisen Indexsystem erëm attackéieren. Oder denkt mer un, dass dat net esou laang hier, ech mengen et ass elo zwee Joer hier, wou e Patronat an der Sécurité sociale an eiser Gesondheetskeess dohinner gaangen ass a wollt sech erauszéien aus de Cotisatiounen fir d'Naturalleeschtungen. Denkt mer och do drun. Denkt mer un. Alles dat, wou mer net weider komm sinn, och an de Beziungen zu engem Patronat par rapport zu noutwendege Reformen, ech denken, ech vergiessen dat ni, deen absolute Widerstand, d'Oppositioun, deen d'Patronat mat alle Mëttele probéiert huet, wéi mer an der Diskussioun war fir déi längst fälleg Reform vun der Matbestëmmung an de Betriber, d'Delegatiounsgesetz. Denkt mer dann awer och drun un d'Pan-Gesetzdiskussioun, well do gëtt et elo interessant, well de President vun der UEL hire Schrëtt, fir de CPTE ze verloossen, domat begrënnt huet, dass an deene leschte 40 Joer, also genau an deem sougenannte Modell Lëtzebuerg, si als Patronat, als Employeuren näischt aneschtes agefuer hätte wéi Nidderlagen. Wow! Dat ass eng ganz befriemend Aschätzung, Bewäertung, Evaluatioun vun de gesellschaftlechen a politesche Realitéiten a soziale Realitéiten, déi an deem Zesummenhang vun deene 40 Joer do stinn. Oder ëmgedréint, wat bedeit dat, wann een esou eppes seet? Mä jo, dat, wat se elo nach eng Kéier widderholl hunn, och virun der Press, nämlech dass eigentlech dat, wat d'Verhandlungskompromisser waren, ech hu virdu gesot, dat huet jo oft och op eiser Säit aus net jiddwerengem geschmaacht a war ëmmer erëm op deem engen oder anere Punkt an der an der Kritik war, Verhandlungskompromisser, an deen, dee Verhandlungskompromisser als Nidderlagen dohinner stellt, Logescherweis bedeit dat, datt een nach just eppes wëll, deen nach just eppes wëll, nach just unilateral seng Interessen zu 100 Prozent an der Gesellschaft duerchzesetzen. Kolleegen a Kolleeginnen, dat geet net an dat wäerte mär net akzeptéieren. Oder ëmgedréint, an dat hu mer haut, mer elo och bei der Regierung waren an doriwwer geschwat hunn, hu mer eis Positioun nach eng Kéier ganz kloer gemaach, Mer verlaangen, dass dee CPT normal fonctionnéiert. Mer verlaange keen Ofwäichen a Richtung, wat e Patronat hei proposéiert. Dat ass weider näischt aneschtes wéi e System vum sougenannte politesche Lobbyismus, wou eben een net méi zesumme verhandelt an, Mär verlaangen awer och vun der Regierung, dass se elo bei hirem Wuert bleift, zu deem Wuert steet, wat se sech an hirer éischter Versioun 2014 och ginn huet, nämlech dass insgesamt de sozialen Dialog, en anert Wuert fir sozial Verhandlungen, soll revaloriséiert ginn hei am Land. An zweetens, Regierung elo déi selwecht, an der Versioun zwee dohinner gaangen ass an e Regierungsprogramm gemat huet, wou ganz kloer dra steet, Mär wëllen de CPTE, Comité permanent de travail et de l'emploi, opwäerten. An et net nëmmen dat, all déi oder eng grouss Zuel vun deene Punkten, déi zu Aarbechtsrecht am Regierungsprogramm stinn, Wëll d'Regierung am CPTIE diskutéieren a verhandelen? An drëtte Punkt, e Kollektivvertragswiesen hei fërderen a stäerken hei zu Lëtzebuerg. Elo kënnt et drop un, wat wee seet. D'Patronat huet geschwat, et ass elo un der Regierung och eng kloer Decisioun ze huelen, net nëmmen Zu deene Parteien, déi ee bis haut Sozialpartner genannt huet, mee virun allem och zu sech selwer, zu deem, wat se virgeet, virgëtt, zu deem, wat se giff, giff stoen. Dat ass e kruziaalt Moment. An da sollt fir näischt, dass d'Gewerkschaften, déi dräi national representativ Gewerkschaften, déi och de Romain Wolff hei an eise Reien als President vun der CGFP decidéiert hunn, dass se dat, wat d'Patronat do opféiert, net akzeptéiert, akzeptéiere wäerten. Abee, an et kristalliséiert sech elo éischter als Datum den 19 November, Dënschdes, eraus, eng éischt gemeinsam Protestmaniff géife maachen, net nëmmen, géint dat wat do e Patronat probéiert, also fir eis Verhandlungsrechter op allen Niveauen, mä virun allem och fir datt mer e modernt Aarbechtsrecht kréien, e modernt Aarbechtsrecht wat géint prekariséiert Aarbechtskontrakter wierkt, wat eebe wéi gesot d'Verhandlungsfäegkeet erëm vun de Gewerkschaften adaptéiert Un d'Entwécklung, d'wirtschaftlech Entwécklung, alles dat, wat mer an de leschte Joren erlieft hunn, e modernt Aarbechtsrecht, wat och um Niveau beispillsweis Aarbechtszäiten, ob dat Deelzäit, Recht op Deelzäitaarbecht oder Recht op an d'Obligatioun op Deconnexioun diskutéiert, en Aarbechtsrecht, wat virun allem an eng Richtung wierkt a schützt, fir dass virun allem virum Hannergrond vun enger Entwécklung digitaliséierter Aarbechtswelt, fir emol einfach dat Wuert ze huelen, oder a Richtung Entwécklung vu Wirtschaft a Gesellschaft an domat Aarbechtswelt a Richtung vun enger karbonaarmer bis fräier Gesellschaft, dass genau do d'Aarbechtsrecht dohigehend adaptéiert ginn, dass um Niveau vun de sozialen a berufflechen Ofsécherungen D'Rechter sech erweideren fir déi eenzel Salariéen, séi wëtt iwwert d'Verhandlungsméiglechkeeten, da schwätze mer vun de Plans sociaux, Reform, Licenciement collectif, mär schwätze vun de Plans Maintien emploi, mär schwätzen nach virdrun, dass en Audit social en a Betriber seriö am Kontext vun der Matbestëmmung gemat gëtt, fir scho ganz preventiv ze schaffen, ënner anerem op och op erweiderte Rechter vun der Formation professionnelle continue. An esou weider an esou weider. Ech mengen, et ass eng ganz Partie Punkten, déi mär elo wëllen, dass se an e modernt Aarbechtsrecht afléissen. Ech halen op deem Punkt duer. Ech wollt just haut den Owend soen, et ass eppes passéiert, wat inakzeptabel ass. A stellt Iech alleguerten drop an, dass mer kämpfe musse fir eis Verhandlungskapazitéiten a Verhandlungsrechter, an dat heescht och fir de Bestand vun der Gewerkschaftsbewegung, eppes wou eben e Joerhonnert laang eng CGT higewierkt huet, gemengsam eng CGT, déi, ech mengen et war ab dem Joer 2009, dann eigentlech net méi esou richteg gewerkschaftlech aktiv bliwwen ass. Firwat? Opgrond vu weideren Entwécklungen. Mir haten ënner anerem, ech mengen et war am Joer 2005, wou Déi Federatioun mat deem schéinen Numm an den OGBL sech erafusionéiert huet. A mär hunn gläichzäiteg an deene leschte Joren eng immens flott Zesummenaarbecht mam Landesverband, eng Kooperatioun entwéckelt, déi sech ëmmer gestäerkt huet a wou mer eis och eben an aarbechtsdeeleg op villes net nëmmen ofgeschwat hunn, mee och organisationell fonctionnéiert hunn. An dat Kann ee soen, dat ass dat liewegt Weiderliewen, gewerkschaftlech gesi vun der CGT. D'CGT lieft awer och nach anescht weider, well mer decidéiert hunn, deemools och eng CGT asbl ze grënnen, déi eigentlech dat ganzt historescht Wierken, A firwat eng CGT gestan ass, sollt e weider lieweg oprecht erhalen. An dass esou eng CGT asbl wéi haut den Owend dat heie organiséiert am Numm vun deenen zwou Organisatiounen. An nach eng Kéier, ech sinn immens frou, dass alleguerten hei sidd. An et ass elo e bësse méi laang gaangen, mee ech mengen, dat wat ech haut ze verzielen Hat ass awer wesentlech, ass wichteg. An ech giff dann elo direkt dem Frédéric Kreyer d'Wuert ginn fir dat éischt Referat. Merci.
Dir Dammen an Dir Hären, léif Gäscht, léif Kolleeginnen a Kolleegen, och ech freeë mech eigentlech, dass de Sall awer gutt gefëllt ass. fir den Anniversaire vun enger Organisatioun ze feieren, letzten Endes, Ben Endo huet et gesot, déi et an hirer eegener Form guer net méi gëtt, schonn zéng Joer net méi, an déi ville Leit haut zu Dag och guer kee Begrëff méi ass. Tatsächlech war et esou, dass nom Envoi vun der Invitatioun am OGBL ech d'Fro gestallt krut, wat dat dann ass, déi CGT Luxembourg. Si géife just d'CGT Frankräich kennen, an dat war elo Keent, wat réischt gëschter bei eis ugefaang huet, mee och schonn Zentralsekretär ass. Also, bon, wann een dann och nach bedenkt, dass viru 25 Joer hei am selwechte Sall, Welzwoch, och nach de Grand-Duc Jean do war, de Jean-Claude Juncker huet, mengen ech, nach eng Ried gehal, nieft dem Jean Castegnaro an dem Josy Konz, nee, vläicht mengen CGT, dat wier haut eppes, jo, wat awer esou keng Roll méi spillt. D'Scera mengt dat wier net sou, och wann de SIGEL, ausser eben de Konferenzen, déi d'CGT asbl periodesch organiséiert, net méi esou esou oft an Erscheinung trëtt, ass awer mengt ech de Grondgedanken, dee bei der Grënnung vun der Lëtzebuurger CGT, oder deemools war et nach den Numm Gewerkschaftskommissioun, gespillt huet, am Virdergrong stung, am Fong haut genau esou aktuell wéi deemools. nämlech d'Aktiounseenheet an d'Zesummenaarbecht vun der gesamter Gewerkschaftsbeweegung, vun de verschiddene fräie Gewerkschaften, deemools zwar gouf ugestribt, d'Eenheet vun den Hand a Kappaarbechter, esou huet dat deemools genannt ginn, fir gemeinsam eegentlech Fuerderungen un d'Regierung, un d'Politik weiderzeginn, awer och gemeinsam dem Patronat entgéintzetrieden, wat deemools och ugefaangen huet, sech selwer ze organiséieren. am Fong hir eeg Verbänn och gegrënnt huet. Dofir ass et am Fong interessant, dass mer nieft de Commemoratiounen, déi mir déi ganz lescht Joren haten, nach virun dräi Joer déi grouss Commemoratioun 100 Joer fräi Gewerkschaften, och eng Fedil d'lescht Joer hiren honnertsten Anniversaire gefeiert huet. An do koum iergendwéi e Buch raus, dat heescht Tous les défis du monde, et ass vum Historiker Charel Bettel mat enger Introductioun vum Nicolas Buck. An dat ass duerchaus wäert gelies ze ginn, wann och vläicht net kaaft. Et gëtt nämlech den Androck, Wéi mä an där Zäit, iwwer déi ech elo wäert schwätzen, also virun allem esou direkt nom Éischte Weltkrich, 1918 bis 1920, bis Ufank der zwanzeger Joren, dat aarmt Patronat, wat jo am Fong am Betrib beschtens mat sengen Aarbechter eens gouf,

An dat Weltbild, wat iergendsch hei vermëttelt gëtt, ass jo iergendsch dat nämmlecht, wat den Änder elo grad beschriwwen huet, wat eng UEL haut beméit, wa se sech géint den institutionaliséierte Sozialdialog stellt a géint all empiresch Evidenz behaapt, si hätt elo an de leschte 40 Jore nëmmen eng Nidderlag no där anerer agefuer. Hei gëtt et e bëssen ähnlech duergestallt. Tatsächlech. Jo, am Fong ass hei e, gëtt ee Retour beschriwwen an eng Zäit virun enger Tripartite, och virun, bah, virun der Grënnung vun der CGT, virum Ed. Stonnendag, deen 1918 agefouert gouf, an enger gesetzlech verankerter Matbestëmmung, déi net zoufälleg och 1919 fir d'éischt agefouert gouf mat dem Gesetz iwwer d'Conseils d'usine, wou et an eenzelne Betriber, zum Beispill an der Schmelz zu Diddeleng, och scho Personaldelegatioune gouf, mee eben par la grâce du patron an net gesëtzlech verankert. An eben, bah, et steet och dran, notamment, dass d'Regierung Emile Reuter deemools hätt avait pratiquement cédé sur l'ensemble des exigences ouvrières. Also et ass wierklech eng Parallel, déi ass scho zimlech erstaunlech. Mee souguer déi riets Regierung do vum Reuter, déi hätt wierklech de Gewerkschaften an alles gefollegt an d'Patronat krut der nëmmen an d'Maul. Also am Fong ass dat dann eenegesch besser do. Wat als besser duergestallt gëtt, ass eenegesch dann d'Belle Epoque, wou et nach keng Gewerkschafte gouf an d'Patronat sech schonn mat de liberale Politiker, well deemools ware quasi all d'Politiker liberal, heiansdo waren et och d'Patronen selwer, zum Beispill d'Gebridder Metz, mee mat deene konnt ee sech schonn eens ginn. Do huet ee keen institutionaliséierte Sozialdialog gebraucht. Wat ech awer elo grad gesot hu stëmmt net ganz, well och am 19. Joerhonnert gouf et am Fong schonn Usätz vun enger Gewerkschaftsbeweegung hei zu Lëtzebuerg. Bei den Ender huet scho vun der FLTL geschwat an ech wäert do elo och zum historeschen Deel eigentlech iwwergoen. Mir hu virun dräi Joer zwar 100 Joer fräi Gewerkschafte gefeiert, ech hunn et och scho gesot, mee wann een sech deen alleréischte Joergang vum Gewerkschafter ukuckt, fënnt een doranner eng Serie mam Titel 56 Jahre Gewerkschaften in Luxemburg, dat war 1917. Verschidden Organisatiounen, déi een tatsächlech 1919 an der Gewerkschaftskommissioun als Virleefer vun der CGT erëmfënnt, hunn tatsächlech eng Geschicht, déi zu deem Zäitpunkt schonn iwwer 50 Joer al war. Dat sinn an gi Beräicher, wou et iergendsou eng organisationell Kontinuitéit um Gewerkschaftsniveau gëtt, Vun den 1860er Jore bis haut. Dat ass zum Beispill de Fall bei de Brauereiaarbechter, wou schonn 1861 een éischt Syndikat gegrënnt gouf, deemools haaptsächlech vun däitschen Aarbechter, déi hei op Lëtzebuerg koumen. Dann 1863, 64, dass effektiv, mee meeschtens gouf 64 geholl als offiziellen Datum, mee et schéngt awer scho Virbereedunge virdrun D'Grënnung vun der Association typographique, wéi dat deemools heescht, oder de Virleefer vun den Travailleurs du livre, déi eegentlecht Resultat war vun engem Streik 1862 vun de Buchdrécker zu Paräis, well deemools vill Lëtzebuerger zu Paräis geschafft hunn an och grad vill Buchdrécker, déi eben zréck op Lëtzebuerg komm sinn an hei dann och eng Gewerkschaft gegrënnt hunn. A grad d'FLTL, déi war jo och nach bis 2005 an der CGT. Also se huet ee wierklech dann eng Kontinuitéit bis an d'Uechtzéngsechzeger Joren an ass haut eben, den Änder sot et schonn, am OGBL organiséiert. Weider fräi Grënnunge war war de Verband vun den Aarbechter aus der Tubakindustrie 1865 an dann de Verband vun den Händschenmaacher, de Gontier, 1868. Dëst waren an der Regel relativ kleng Organisatioune vun éischter besser qualifizéierten Aarbechter oder éischter Handwierker. Si haten och éischter d'Form vu Mutuellen oder Arbeiterunterstützungsvereiner, mee et koum awer och vir, datt si och gewerkschaftlech Aktivitéiten hunn, bis hin zum Asaz vum Kampfinstrument Streik.

Versammlunge virum Betrib, déi iergendwou den Oflaf vun der Aarbecht kënnte beanträchtegen, am Fong kriminaliséiert huet an am Fong och de Streik an där Hinsicht illegal war, an dat nach bis an d'Nanzendrécheger Joren, quitte dass et awer ëmmer erëm zu Streike koom. Et erkläert villäicht awer och, dass dat Gesetz, wat 1898 erëm eng Kéier verschäerft gouf, kann dozou bäigedroen huet, datt et eigentlech an deenen 30 leschte Jore vum 19. Joerhonnert kaum zu weideren dauerhafte Gewerkschaftsgrënnunge koom, mee déi Organisatiounen aus den 1860er eigentlech awer kontinuéierlech weiderbestanen. Et kënnt awer zu enger richteger Well vun Neigrënnungen 1903,

Mee dat hänkt mam Gesetz vun 1901 iwwert d'Krankeversécherung zesummen. D'Assurance maladie, déi nom bismarckesche Modell agefouert gouf vun der Regierung Eyschen an déi fir d'éischte Kéier och eng Vertriedung vun den Aarbechter eegentlech an der Assurance maladie virgesinn hunn, fir hu sech d'Gewerkschaften eegentlech gebilt, eben fir da Kandidaten opzestellen, fir déi éischt Wahlen vun de Vertrieder vun den Aarbechter an der Assurance maladie. Et kann een also eng gewëssen, et gëtt jo oft gesot, an et ass jo net, mä et ass net falsch, datt d'Gewerkschafte wesentlech bäigedroen hunn zur Entwécklung vun der Sécurité sociale hei am Land, mä ëmgedréint huet och d'Sécurité sociale eeben e bëssen als Gebuertshëlfer gehollef fir d'Gewerkschaftsbewegung. Jo, dës waren all, wéi och wéi déi virdrun, ganz kleng Verbänn, an déi hu sech 1905 an engem sougenannte Gewerkschaftskartell zesummegeschloss. Am Fong hätt een och scho kënnen den Datum vun 1905 huele fir den Ufank vun der CGT ze feieren. Dat ass heiansdo sou eng Dag mat engem Datum, ech kommen do nach op anerer. An et hätt ee souguer och deen Datum 1905 als Startschoss vun de fräie Gewerkschafte kënnen huelen. Dat ass normalerweis net de Fall. Et ass duerno eréischt 1916, an dat läit an éischter Rei dorunner, datt dëse Gewerkschaftskartell hat zu senger beschter Zäit 1908 grad emol 888 Memberen zesummen, also do hat waren am Fong meng ech 8 Gewerkschaften oder 9 Gewerkschaften, déi zesumme mol net op 900 Membere koumen. Déi éischt

Vum LMAV am Hotel Brosius, dat ass de spéidere Pôle Nord, haut eng chinesesch Bank, do fënnt een eben och rëm d'FLTL oder d'Association Typographique rëm, esou dass et eegentlech vun Ufank un do eng Kollaboratioun gouf a grad tëscht dem LMAV, dem Metallaarbechterverband, an dem Gewerkschaftskartell gëtt et scho relativ schnell eng enk Zesummenaarbecht, wat och zum Deel awer och u parteipoliteschen, Verbindunge läit, well dat éischter Sozialdemokrate ware während de BHAV, déi déi Réisser Gewerkschaft, vill méi pluralistesch war. Do war jo deemools och nach notamment déi kathoulesch Aarbechter organiséiert. An déi hunn iergendsch déi zwee Verbänn, also d'CARTEL an de Metallarbeiterverband, hu schonn ab 1917 eng gemeinsam Zeitung, an dass déi, déi ech scho genannt hunn, de Gewerkschafter erausginn. Zu den zu de Membere vun dem Metallarbeiterverband, an do gëtt et interessant, waren och d'Eisebunner vun der Prinz Wilhelm Eisebunn an notamment aus hiren Atelieren zu Hollerech. Ënnert deenen Aarbechter waren och d'Gebridder Pier an Tun Kreyer, déi eigentlech och vun der Eise am Ursprong Eisebunner waren. D'Nonna Victor gouf Donner an enger gréisserer Famill. Si steet awer domadder a Konkurrenz mam Landesverband vun den Eisebunner, deen 1909, Nenn der sot ech schonn, gegrënnt gouf. An den Alois Kayser huet eegentlech scho vun Ufank u wollten de Metallarbeiterverband iwwerzeegen, seng eegen Eisebunnersektiounen opzeginn, soudatt et een eenzege Verband vun allen Eisebunner aus dem Land giff ginn. De Pierre Kreyer, deen eegent schonn deemools ugestrieft huet, eng gréisstméiglech Eenheetsgewerkschaft oder op d'mannst e goussen Daachverband vun alle fräie Gewerkschaften ze grënnen, proposéiert dem Kaiser, datt effektiv déi Sektione kënnten an de Landesverband riwwergoen, wann de Landesverband dann d'accord wier, enger sougenannter Confédération luxembourgeoise du travail bäizetrieden. Mir schwätzen elo, mir sinn elo am Summer 1918, also et ass, den Éischte Weltkrich ass nach am Gaang. Tatsächlech gouf schonn den 30. Juni 1918, och dat een Datum, dat een hätt kënnen huelen als fir de Jubiläum, gouf et eng éischt Reunioun tëscht dem Gewerkschaftskartell, dem Berg und Hüttenarbeiterverband, dem Metallarbeiterverband, engem Bauaarbechterverband, iwwer dee mer net vill weider wëssen, dem kathouleschen Aarbechterveräin.

Dat ass iwwregens déi Numerotatioun op Laténgesch, déi den OGBL nach haut benotzt fir seng Kongresser. Dofir hu mer elo den, ech mengen, den aachten an arabeschen Zifferen an den dräianddrëssegsten a laténgeschen Zifferen. Dat bezitt sech op déi al, déi al Kongresser vum Berg und Hüttenarbeiterverband. Deen zweeten dovunner sollt ausgedeent ginn op een allgemenge Kongress vun den Aarbechter aus dem ganze Land, op een nationale Kongress vun de fräie Gewerkschaften, an dee fënnt dann och

fir d'Commemoratioun. Et gouf do och Versich mat de Privatbeamte schonn zesummen ze goen, déi scheiteren awer déi dräi bestoend Beamtenorganisatiounen zu deem Punkt. Dat war d'Fédération nationale des employés, d'Association cantonale des employés du Canton d'Esch an d'ALEBA, gouf et och schonn, ass 1918 gegrënnt giff. Déi déi ginn eegetlech net do mat an déi grënnen 1920 d'FEP als eegenen Daachverband vun de Privatbeamten. An de Landesverband war eigentlech vun Ufank un an deene Gespréicher dobäi, mee et dauert effektiv da bal e Joer, bis en sech deem neie Bündnis uschléisst, wat eeben an éischter Linn mat där Fro vun der getrenntener Organisatioun vun den Eisebunner zesummenhänkt. An et ass eegentlech dann, nodeems en Accord de principe fonnt gëtt tëscht dem Joseph Jung, dem Aloyse Kayser op der enger Säit an dem Pierre Kreyer an dem Michel Chatelet op där anerer, dass déi Eisebunnersektiounen aus dem Metallarbeiterverband géife eriwwergoen, dass de Landesverband eben den 28 September 1919 dann offiziell beschléisst, eben Member ze ginn an där Confédération luxembourgeoise du travail, déi ab do virun allem Commission syndicale oder Gewerkschaftskommissioun gegrënnt gouf. Dat ass eent, wat mer dann haut feieren. Firwat Gewerkschaftskommissioun? Ma dat bezitt sech, genau wéi spéider d'CGT, op een auslännescht Virbild, nämlech d'Commission syndicale an der Belsch, wat en entfernte Virleefer vum hautegen FGTB ass. Duerno fënnt een dann och nach de Siegel UFSL, fënnt een nach heiansdo op ale Plakater, dat stoung fir Union des fédérations syndicales luxembourgeoises. An eben eréischt ab dem Zweete Weltkrich oder nom Zweete Weltkrich der CGT. Dat heescht, dee Gebuertsdag, dee mer haut, oder traditionell och de 70. de 75. Anniversaire, mer Enn September oder haut eben éischten Oktober feieren, ass eegentlech den Anniversaire vun der strukturéierter Zesummenaarbecht, kann ee soen,

Ech ginn nach kuerz e bëssen op d'fréi Aktivitéit vun der Commission syndicale an. Déi hat notamment, huet sech gekëmmert ëm gewerkschaftlech Bildungsaarbecht. Et gouf eng gemeinsam Bildungskommissioun an och grad iwwert d'gewerkschaftlech Bildung aus och d'Volleksbildung eigentlech gemeinsam wollt ugoen. Donieft gouf och schonn am Juni 1919 eng gemeinsam Zeitung vun de fräie Gewerkschafte lancéiert, De Proletarier. spéider dann d'Aarbecht an haut den OGBL aktuell, déi eegenst déi Zäit eegenst déi eenzeg Zeitung war, wou d'Gewerkschaften hire Message konnte weiderginn, well se deemools an der Presselandschaft wäitestgehend ignoréiert goufen. Insgesamt war déi Gewerkschaftskommissioun eng Plaz fir den Echange vu Meenungen, vum Ausschaffe vu gemeinsame Positiounen, vum Zesummeschaffe fir gemeinsam Manifestatiounen ze organiséieren, ugefaang mam éischte Mee 1920, dat war jo deemools nach kee Feierdag, mee et ass dat Joer op e Samsde gefall, wou sech 27.000 Aarbechter dru bedeelegt hunn. Ech mengen, et ass bis haut de Rekord fir den éischte Mee hei zu Lëtzebuerg. An an deem Sënn war déi Gewerkschaftskommissioun vun 1919, 20 och duerchaus, ass déi Gewerkschaftskommissioun och duerchaus nach eng Inspariatioun fir d'Gewerkschaftszusammenaarbecht haut. Ech mengen, do kann ech mech nëmmen deem uschléissen, wat den Änder scho gesot huet, dass mer eben och haut mussen zesummestoen, fir där neier Provokatioun vum Patronat ze begéinen. An ech ginn dann dem Nico Wennmacher d'Wuert. Deen erzielt iech dann iwwert de Rescht vun deenen 100 Joer.
Dir Dammen, Dir Hären, Kommodinnen, Komroden, léif Éiregäscht, ech soll jo eigentlech dann do weiderfueren, wou de Frédéric opgehalen huet. Ech hunn de Mëtteg schonn enger Kollegin gesot, 100 Joer CGT, dat kascht dann 100 Minutten, Well fir all Jor CGT eng Minutt wou ech hei ka schwätzen, wärt dat awer wahrscheinlech méi kuerz man. Ech hun nit d'Ambitioun fir d'Geschicht vun der CGT an allen Detailer duerzestellen. Ech wëll just verschidden Evenementer, Zilsetzungen an o Aktiounen hei oplëschten fir ze kucken of dat haut och nach aktuell ass. Ech mengen wat wichtig ass, fir äis als Gewerkschaften, datt mer wëssen, wou mer hierkommen, fir och ze definéieren, wou mer eigentlech wëllen higoen. De Frédéric huet hei vun den Datume geschwat. Viru 25 Joer hu mer definitiv den 21. September zréckbehalen, well dat Deen Datum wor, wou de Landesverband natierlech der Gewerkschaftskommissioun bäigetrueden ass an no Nalwies Kayser, deen no am Ursprung vun der Grënnung vum Landesverband stong, wor o een Haaptinitiator fir déi CGT esou ze grënnen. Wat s du richteg gesot hues ass, datt dat zum o Mat sech bruecht huet, datt d'Aarbechtersektiounen, déi an der Rott geschafft hunn, an den Ateliere geschafft hunn, déi virausser am Metallaarbechterverband woren, datt déi dem Landesverband bäigetruede sinn. Domat wor de Landesverband zu deem Moment eng eenheetlech Organisatioun, wou all Eisebunner dra woren, vum Klengsten, deen an der Rott geschafft huet, bis zum ieweschten Inspekter. Dat ass och d'Charakteristik vun där Organisatioun. bliwwen praktesch bis haut. Ech mengen, wat den Haut Mender gesot huet, d'Grënnung vun der CGT, den Organ, um organisatoresche Plang wor d'Zilsetzung eng schlagkräfteg Daachorganisatioun ze grënne vun all Gewerkschaften hei zu Lëtzebuerg. Wat awer och wor um programmatesche Plang, wann een do de Minimalprogramm aus ugangs den zwanzeger Jore kuckt, da gesäit een, datt dat do zimmlech ambitiéis wor, mengen do d'sozial Besserstellung vum Salariat hei zu Lëtzebuerg an Zesummenaarbecht mam internationale Proletariat steet dra wat drasteet, och wat een hautnah kann noliesen, eng méi gerecht Wirtschafts a Gesellschaftsuerdnung, déi mer haut och nach sécher nit erreecht hunn. Wëll awer da bëssen virufuer, well ech jo gesot hunn, déi 100 Minutte wäert ech nit ausnotzen. Wat och interessant ass, dat sinn déi 1930 er Joren. Virun allem woren d'Gewerkschaften do mol konfrontéiert mat der Wirtschaftskris, déi 1929 ugefaang huet an déi bis wäit an déi 30 er Jore era gedauert huet. Fir d'éischt hu se du mol Fuerderunge gestallt, Wat natierlech d'Aarbechtslosegkeet betrëfft, si hunn deemools scho gefrot, 40 Stonne Woch, si hu gefrot, Kollektivverträg, Congésregelung an no mir eng besser sozial Ofsécherung. Eppes Zweetes awer, an dat fannen ech och interessant, och deemools, an dat kann een och Noliese woren d'CGT-Gewerkschafte konfrontéiert, an dat huet hinnen Suerge gemaach, an den drësseger Joren déi nationalistesch a faschistesch Tendenzen a ville Länner an Europa, a si hunn do eng reell Gefor gesinn fir eis demokratesch Errungenschaften, déi mer och als Gewerkschaften mat erkämpft haten. An et ass och nit fir näischt wou d'CGT-Gewerkschaften zesumme mat der deemoliger Aarbechterpartei eng Fräiheetsdemonstratioun 1933 hei zu Lëtzebuerg organiséiert hunn. Menge fir d'CGT-Gewerkschaft net, an dat soll een och mol eng Kéier an Erënnerung ruffen, fir si wor de Faschismus gläichbedeitend mat der Diktatur vum Kapital an huet bedeit d'Zerstéierung vun der Gewerkschaftsbewegung. A wat do reell wor zu Lëtzebuerg, woren déi antidemokratesch Tendenzen nit esou staark wéi an anere Länner. Mä et muss een awer och zu Lëtzebuerg hei gesinn, datt et déi Tendenzen och ginn huet, datt mer do nit verschount bliwwe sinn. Ech denken un d'Maulkuerfgesetz, wat an drësseger Joren do wor, wou och d'CGT-Gewerkschafte bei der Regierung erwierkt hunn, datt e Referendum iwwert dat Gesetz sollt ofgehale ginn. Och beim Neen zum Gesetz hunn d'Gewerkschaften sech engagéiert. Am Ufank, ginn ech zou, hate se nit ëmmer eng kloer Haltung, mä beim Nee wor et offensichtlech. An no si hunn de Referendum fäerdeg bruecht, datt deen soll ofgehale ginn, wat awer Eng Errungenschaft fir déi Zäit wor, a si kruten och Recht, hei zu Lëtzebuerg, d'Leit hunn Neen zum Maulkuerfgesetz deemools gesot. Aus den drësseger Joren, mengen, och wann do d'CGT nit direkt engagéiert wor, aus den drësseger Jore muss een och déi grouss Manifestatioun, wou natierlech D'Virorganisatioun vum OGBL an den LCGB, Haaptinitiatoren wore fir d'Manifestatioun vun 1936, wéi et vrun allem gong ëm d'Unerkennung vun de Gewerkschaften, wou mol all déi Bestëmmungen aus eiser Constitutioun verschwonne sinn, déi d'Gewerkschaften an hingem Opbau behënnert hunn, mä wollen awer och wëssen, datt d'Gewerkschaftskommissioun all hir Memberorganisatiounen opgeruff huet, fir bei där Manifestatioun dobäi ze sinn, wou et natierlech goung ëm d'Recht vun der Aarbecht, ëm e gerechte Loun, ëm Kollektivvertrag, virun allem och, wat erreecht ginn ass, dat ass datt d'Gewerkschaften mol unerkannt gi sinn, datt se nit méi an der Illegalitéit hu missen dohin vegetéieren. Dann just o e kuerze Spronk fir nom Zweete Weltkrich, wat du virun allem, an dat kann een och a verschidde Publikatiounen noliesen, wou d'CGT an hir Gewerkschafte virun allem Wäert drop geluecht hunn, dat wor fir eng méi grouss Eenheet vum Salariat hei zu Lëtzebuerg zustan ze bréngen. Do hu se zwar nit reusséiert, mengen déi Gewerkschaften, déi an der CGT woren, de Frédéric hunn do en Enn drun, virun allem opgezielt, déi zwou grouss, dat woren LAV an de Landesverband, deemools dann d'Buchdrécker, d'FLTL, da wor, an dat ass och e bësse symptomatesch, op der, deemools an der Stolindustrie gouf nit nëmmen Aarbechter a Beamte, mä et gouf och Aarbechter, déi e bësse besser gestallt woren, de Lëtzebuerger Viraarbechter an Obermaschinisteverband, deen no deemools an der CGT wor, d'Ganimède wor an der siwwenzeger Jore schonn ausgetrueden, a 76 koumen d'Schoulmeeschten, d'Ev. Gilner, derbäi. Wann och zu Lëtzebuerg d'CGT nit erfollegräich wor, wat den Zesummeschloss vun de Gewerkschafte betrëfft, sou hat se am Fong gollt méi Succès um europäesche Plang. D'CGT wor

vun der CGT, deen dono Generalsekretär och vum EGB ginn ass. Dann eppes anescht da wat geschitt ass, esou um interregionale Plang, an ech gesinn de Meisse Roby do sëtzen, deen do mat gehollef huet deen éischten interregionale Gewerkschaftsrot hei ze grënnen an der Groussregioun Sahelolux, wat d'éischt wat elo den interregionale Gewerkschaftsrot vun der gesamter Groussregioun ass an dass deen éischten, fir deen eigentlech Modellcharakter hat an dee bis elo ëmmer na gutt funktionéiert. A programmatescher Hinsicht muss een och soen, datt just ënnert den haaptamtleche Sekretären Hinterscheid a Mais deemools, datt do wierklech och am Intérêt vun hire Membersorganisatiounen wichteg Stellungnahme produzéiert gi sinn zu verschiddenen Themen, wéi Wirtschafts-, Steierpolitik, Schoulpolitik, wat een haut nach kann noliesen, wat deemools schonn awer zimmlech ëmfaassend wor. De Frédéric huet vu gewerkschaftlechen Aktioune geschwat vun der CGT, En huet vum éischte Mee geschwat, vun am Ufank vun der Gewerkschaftsbeweegung 1920. Mä d'éischt Mee-Manifestatioune wor eppes, wat d'CGT ëmmer organiséiert huet. An op deene Manifestatioune wor et natierlech esou, datt aktuell Themen zur Sprooch koumen. Eppes, wat ëmmer thematiséiert ginn ass, zum Schluss vläicht net méi esou vill, Dat wor de Problem vun der Aarbechtszäitverkierzung. Aacht Stonnen Dag, 40 Stonne Woch wor ëmmer een Thema, Thema wat op den éischte Mee-Manifestatiounen zréck koum. Ech wëllt hei, wat nit direkt d'CGT betrëfft, mä un eppes erënneren. Dat wor e Streik vun den Eisebunner, deen de Landesverband organiséiert hat 1949, fir drop hinzeweisen, datt och d'CGT, datt déi een Ofkommes hat, datt wann eng Organisatioun am Konflikt wor, déi aner se mat ënnerstëtzt hunn. An dat wor 49 de Fall, en Streik, deen erfollegräich wor, mä wou dono awer déi, déi de Streik organiséiert hunn, si hunn déi Rädelsführer, wann ech dat richtig an Erënnerung hunn, deemools genannt. An dat woren 33, sollt der 50 nokommen, déi sollten entlooss ginn an duerch d'Interventioun vun der Féierung vum Landesverband gemeinsam mat der CGT huet d'Regierung gesinn, datt dat de falsche Wee wär, datt se dann gréisser Konflikter zu Lëtzebuerg géif eropbeschwieren. Dofir Sinn déi Entloossungen deemools réckgängeg gemaach ginn? Et eppes aneschtert, wat ech hei och wollt erwähnen, dat ass de CGT-Kongress vun 1976. 1976, an enger Kriseperiod, war hei am Sall ee CGT-Kongress. An dee CGT-Kongress huet een Opruff gemaach un all déi aner Gewerkschaften hei zu Lëtzebuerg, fir eng grouss D'Manifestatioun ze organiséieren, déi huet den 18 Dezember vum selwechte Jor stattfonnt, natierlech fir den Erhalt vun den Aarbechtsplazen deemools an enger Krisesituatioun, an dass eigentlech aus där Initiativ raus an aus där Manifestatioun raus, wou déi Kriseninstrumenter, déi haut nach bestinn, deemools gouf et Fonds de chômage genannt, doraus ass de Fonds de l'emploi ginn, déi deemools entstan sinn, dat sinn esou Evenementer, déi engem an Erënnerung kommen, wann een e bësse sou geschichtleche Réckbléck mécht. Ech wëll och drun erënneren, just den. D'Nogpl an de Landesverband woren och an enger anerer Kriseperiod Haaptinitiateure fir den Indexstreik vun 1982 ze organiséieren, deen och erfollegräich wor, deen och souguer zu enger dozou gefouert huet, datt mer eng nei Regierungskonstellatioun 1984 kritt hunn an datt den Index erëm agefouert ginn ass. Dat puer Saache geschichtlech. Erwägungen, déi, ech si keen Historiker, mä och d'Historiker soen ëmmer, d'Geschicht erzielen ass esou eng Saach vun Interpretatioun. Dofir entschëllegt dat, wann ech meng Interpretatioun hei ginn, mä ech kann awer soen, Dir kënnt et awer op verschidde Plazen noliesen. Wann een d'Conclusiounen géing zéien haut, da géing ee soen, och wat den Änder gesot huet, eng Zilsetzung, déi mer Um organisatoresche Plang 1919 déi do wor, fir eng grouss Starorganisatioun vun alle Gewerkschaften ze grënnen, dat hu mer nit, do hu mer nit réusséiert. Wat positiv ass, an Enn dru do ervirgestrach, dat ass, nodeem mer d'CGT als gewerkschaftlech Starorganisatioun, Opgeléist hunn, datt mer eng CGT asbl gegrënnt hu fir den Numm oprecht ze halen an och fir Konferenzen zu sozialpoliteschen Themen oder anerer ze organiséieren. Wichteg war awer och, datt den OGBL an de Verband deemools zesummen ee Kooperatiounsvertrag gemaach hu wou mer zesumme schaffen. A positiv ass och, datt mer am Gaang sinn driwwer ze diskutéiere fir déi Zesummenaarbecht z'intensivéieren an a besser ze gestalten. Sinn och haut der Meenung, datt mer, datt een nit dobäi soll stoe bleiwen, datt mer zumindest e Versuch misste maache fir nach aner Organisatioune vläicht eng Kéier mat an d'Boot ze huelen, och wann dat haut vläicht nit méi Einfach ass, mä trotzdeem de Versuch wär et wäert. Dann um sozialpolitesche Plang hu mer gesinn, datt mer vill erreecht hunn. Mer gesinn awer och, datt eis Errungenschaften ëmmer erëm a Fro gestallt ginn. An ech géing soen, dat ass virun allem a Krisenzäiten de Fall. Dat wor bei der Kris 29, 30 de Fall, dat wor an de siwwenzeger Joren de Fall, dat wor Uganks Nachtsierjoren de Fall. A wann ech déi lescht Kris, déi mer haten 2008, 2009 mech zrëckerënneren, dann erënneren ech mech och drun, datt mer hei zu Lëtzebuerg manifestéiert hunn, datt mer gesot hunn, mir bezuelen nit fir Är Kris. Mer hunn awer gesinn, datt mer mat Austeritéitsmoossnamen do no mat engem Zukunftspak konfrontéiert gi sinn. Alles dat muss een och haut, et ass eppes wat engem haut och esou an Erënnerung bleift, da kucke mer op engem anere Plang, da kucke mer, wann ech viraus déi 1930er Joren zitéiert hunn, da gesi mer och haut, datt o a ville Länner ronderëm national, nationalistesch a rietsextrem Tendenzen, méi wéi Tendenzen, sech breet man, wat engem muss ze denke ginn. Mir gesinn och, datt a villen europäesche Länner demokratesch Grondrechter a Fro gestallt ginn. Dozou gehéiert och d'Streikrecht a Gewerkschaftsrechter. Dat geschitt ënnert dem Virwand, vun der Finanzkris, wou Upassungsprogrammer decidéiert ginn, wou da gesot gëtt, mir wëllen och d'Kollektivvertragsrecht aschränken, geschitt och zum Deel ënnert dem Virwand vun terroristesche Geforen, wou dann et méi einfach gemaach gëtt, fir en Ausnamenzoustand auszeruffen. Zu Lëtzebuerg bleiwe mer e bëssen dovu verschount, mä ech hunn hei och gemierkt, datt mer awer eng Verfassungsännerung och decidéiert hu fir och den Ausnamenzoustand och kënnen ze dekretéieren, wann och zu Lëtzebuerg intern Onroue sinn. Ech hunn, dat ass vläicht net de wichtegsten Thema, ech hu gesinn, datt politesch Parteien iwwer Datebanken diskutéiert hunn, déi nit legal sinn. Déi meescht wëllen se awer nit ofschafen, si wëllen se just legaliséieren. Si wëllen eigentlech den Iwwerwaachungsstaat, deen do ass, si wëllen dee legaliséieren, datt e legal ass. Do maan ech mer awer och trotzdem meng Gedanken. Mä dann wollt ech drun erënneren, datt d'CGT-Gewerkschaften si ëmmer bësse verstan hunn oder wierklech verstan hunn, Als Deel vun der nationaler an och weltwäiter Friddensbewegung, dat ass nit fir näischt, an de Mëtteg war nach een hei, dee gefrot huet, ob eppes am Sall geännert wär ginn, ech hu gesot, wat iwwer der Bühn hei ass, Pain, Paix et Liberté, dat hu mer si gelooss, well dat hautdonner seng Ursaach huet, wéifir datt mer dat do ubruecht hunn. A wann ech haut och europawäit kucken, da gesinn ech, datt mer äis Déi meescht Länner an och d'Europäesch Unioun, datt mer eng nei Oprüstungsspiral matman, datt an der Europäescher Unioun méi an d'Rüstung ewéi an d'Entwécklungshëllef investéiert gëtt. An ech gesinn, zu Lëtzebuerg hu mer zwar nach méi en héije Prozentsaz fir d'Entwécklungshëllef ewéi an d'Rüstung geet, mä et ass awer dee Budget, wann een dat déi lescht Jore kuckt, deen am meeschte gestigen ass, dee just vun de Rüstungsustrengen, obschonn datt aner Problemer do wären, déi mer misste léisen. Ech mengen, dat kann äis alles nit onberéiert loossen. Dofir ass och, wat ech viraus scho gesot hunn, déi gewerkschaftlech Eenheet ass méi wichteg ewéi virdrun. Derbäi kommen nei Problemer, nei Problemer, d'Digitaliséierung vun der Aarbechtswelt, Dann d'Klima Diskussioun an d'Klimaproblematik. Als Gewerkschafte si mer eigentlech frou, datt déi Jonk dofir opgeruff hu fir dofir ze manifestéieren. Wëll awer och derbäi soen, datt mer als Gewerkschafte mat derbäi woren, datt mer matgemaach hunn, halen dat och fir wichteg, well Hei sëtzen déi Jonk an déi méi eeler oder déi ganz al an engem Boot. Hei ass keng Ausernanersetzung tëschent Jonken an Alen. Hei ass eng Ausernanersetzung no an deem do Sujet tëschent deene Räichen an den Aarmen. Fir d'éischt mol déi Länner aus dem globale Süden, d'Entwécklungslänner, déi vill méi schlecht dru sinn ewéi mir. déi vill manner verknaschten, mä déi als éischt awer ënner de Klimaverännerunge musse leiden, wou déi räich Länner aus dem Norden deenen eigentlech missten hëllefen. A mer gesinn no an eise Länner, datt déi, déi vill hunn, datt déi méi Knascht produzéieren wéi déi aner. Dofir, d'Klimadiskussioun a Klimamoosnamen si fir äis als Gewerkschaften ontrennbar verbonne mam Kampf géint sozial Inegalitéiten. A wa mer wierklech, an d'Nora Back huet et deslescht op der Manifestatioun gesot, Klimaschutzpolitik bedeit och fir äis méi Verdeelungsgerechtegkeet, e méi sozial gerechte Steiersystem, alles dat gehéiert do mat eran. An wa mer dat o kucken, da gesi mer o, datt dat wat CGT an hirem Minimalprogramm ugangs den zwanzeger Jore gefrot huet, méi eng gerecht Wirtschafts a Gesellschaftsuerdnung, datt dat un Aktualitéit nit agebüsst huet. Ech mengen dat schéngt mer evident ze sinn. Ech wollt zum Schluss Just nach op eppes aneschter hiweisen, Ech hunn dohanne bei d'Casque fir d'Iwwersetzung eng Invitatioun geluecht fir d'CETA-Konferenz den 10 Oktober am Cercle Cité. Op där Konferenz soll dergéint protestéiert ginn, géint de CETA-Accord, wou d'Lëtzebuerger Parlament deemools nächstens, oder wou, déi emol virhunn ze ratifizéieren, ech hoffen, datt se et nit man, an och fir géint de Mercosur-Accord, dee mol op Äis gelueet ass, fir dogéint ze protestéieren. Ech wëll hei och soen, datt déi Fräihandelspolitik an déi Handelspolitik, déi vun der Lët'e vun der Europäescher Unioun a vun den eenzelne Männer mat gedro ginn, datt déi onvereinbar ass mat der Sozial-, Ëmwelt a Klimapolitik, wéi mir se als Gewerkschafte verstinn. Ech soen Iech Merci.